מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת זו ראש השנה דף ח' עמוד א'. לאמיר נעמען די גמרא מיט א קורצע הקדמה. מיר האבן געלערנט אין די משנה א מחלוקת צווישן ר' מאיר, ר' אליעזר מיט ר' שמעון לגבי מעשה בהמה. לאמיר אביסל בעסער מסביר זיין. מעשה בהמה. א מענטש ווערט געבוירן צו אים א סטאדע פון שעפעלעך, ציגעלעך, וואס זאלן עס זיין. איז דארף ער געבן מעשר דערפון. וויאזוי האט מען געגעבן מעשר? האט מען גענומען די גאנצע סטאדע, מען האט עס אדורכגעלאזט צווישן א קליינע קארידאר, אז נאר כדי איין ביהמ ד זאל קענען אדורכגיין אויפאמאל, און מען האט געציילט, איינס, צוויי, דריי, זיבן, אכט, ניין, צען. צו אנקומען די צענטע, האט מען געמאכט א רויטע מארק אויף דעם, אין א סיריע קודש. ס'ווערט צו א קרבן. שפעטער די פלייש האט מען געעסן אין ירושלים. איז די שאלה געווען, מיר ווייסן ס'איז דא אזא מושג אז איך קען נישט מישן פון די אלטע מיט די נייע צוזאמען. זאגט ר' מאיר אין די משנה, זאלסטו וויסן די גאנצע סטאדע וואס איז געבוירן ביז צו אלול, דאס איז איין סטאדע, יעדע זאך וואס איז ווערט געבוירן נאכדעם, לאחר אלול, איז א צווייטע זאך, די צוויי סטאדעס קען איך נישט מישן איינס מיטן צווייטן. אויף דעם זאגט רבי אלעזר מיט רבי שמעון, מיר זענען מסכים, ס'איז דא אזא מושג אז איך קען נישט מישן צוויי עסטאדעס, די אלטע מיט די נייע, איך קען זיי נישט מישן. אבער זאלסטו וויסן, ס'איז נישט אחד באלול, נישט דעמאלס איז די צייט וואס דאס איז קאט אף ליין וואס יעצט היישן א אלטע מיט א נייע, זאלסטו וויסן, ס'איז אחד בתשרי. א' תשרי, וואס ווערט געבוירן פארדעם איז איין סטאדע, די וואס ווערט שפעטער, דאס איז א צווייטע מעשה. איז למאי נפקא מינה? תירוץ איז פשוט. לאמיר זאגן אין די ערשטע סטאדיע האט ער נאר געהאט נײַן בהמות, אין די צווייטע האט ער צען. יעצט די שאלה איז, קען איך זיי מישן צוזאמען? איז פארקערט, לאמיר זאגן די ערשטע האט ער נאר געהאט נײַן, אין די צווייטע האט ער נאר געהאט איינס, צוזאמען האט ער צען. די שאלה איז יעצט, קען איך זיי מישן צוזאמען? קומט אויס, צוזאמען האב איך צען, לאז איך זיי אדורך, איז א סיריע קודש. אדער זאג איך ניין? למעשה דער האט נאר ניין און דער האט איינס. כ'פארשטיי דו לייגסט זיי צוזאמען האב איך צען, אבער אויב קען איך זיי נישט צוזאמען לייגן, נאר די פון פאר אלול אדער פאר תשרי איז די אלטע, און שפעטער האב איך נאך איינס פון די נייע, אבער איך קען זיי נישט צוזאמען לייגן, קומט אויס דא האב איך ניין, האב איך נישט קיין חיוב צו געבן מעשר, און דא האב איך נאר איינס, ווייטער קען איך נישט געבן קיין מעשר. און דאס איז געווען די מחלוקת צווישן ר' מאיר מיט ר' אלעזר מיט ר' שמעון. ר' מאיר געהאלטן די קאט אף ליין איז איכות בעלל, מה שאין כן ר' אלעזר מיט ר' שמעון זיי האבן געהאלטן ניין, זאלסט וויסן די קאט אף ליין איז איכות בתשרי. איז זאגט די גמרא. ר' אלעזר ור' שמעון אומרים באיכות בתשרי. אמר רבי יוחנן זאגט רבי יוחנן, ושניהם מקרא אחד דרשי, זאלסטו וויסן ביידע, סיי ר' מאיר, סיי ר' אלעזר מיט ר' שמעון, זייער מחלוקת איז בעצם ווי אזוי טייטש איך אויס א פסוק אין תהילים, שנאמר אין פסוק שטייט אזוי, לאפ שיכורים הצאן, והמקום יעטפי בו, ישראיי יעטפיו שירי. זאגט ער אזוי, די פסוק זאגט אונז דא דריי פארשידענע זאכן, די פסוק זאגט אונז לאפ שיכורים הצאן, די שעפעלעך זענען טראגעדיג געווארן פונעם צאן, נאך א זאך זאגט מיר דער פסוק, והמקום יטפי בו, די פעלדער, די טאל איז פול געווארן מיט טביעה. ישראיי יפי שירי איז נאכמאל א אנדערע צייט, דאס איז ווען מען שניידט דעם טביעה, די טביעה ווערט אזוי דיק, עס ווערט אזוי גוט און פול, ס'קלאפט זיך איינס אויפן צווייטן, און ס'זעט אויס כאילו זיי זינגען שירה. איז טייטשן זיי דעם פסוק אזוי. ר' מאיר סובר ר' מאיר האלט, איי מוז סיי לאו שיכורים הצאן, דא אין איי פונעם פסוק, ווען איז דאס? ווען ווערן זיי טראגעדיג? זאגט ער אזוי, די פסוק איז אליינס מסביר, די פסוק זאגט אונז, בזמן שהמקום יעטפי בו, זאלסטו וויסן, ווען ווערן זיי טראגעדיג? דאס איז אויפן זעלבן צד וואס א מקום יד פי בה, ווען די פעלדער הייבן אן ווערן פול מיט טביעה. ווען איז דאס? איז די גמרא מסביר, והיה מסי א מקום יד פי בה, ווען איז די צייט וואס די פעלדער הייבן אן צו ווערן פול מיט טביעה? באדר, דאס איז אין חודש אדר. איז פאר דעם לאמיר מאכן דעם חשבון, מסי בה איז באדר, זיי ווערן טאגעדיג אין אדר, פינף חדשים שפעטער ויולדת באב, גייט אריבער פינף חדשים, האבן זיי זייער קינדער אין אב, דאס הייסט די סיזען פון זיי ווען זיי האבן זייער קינדער ענדיגט זיך אין חודש אב, איינס אביסל פריער איינס אביסל שפעטער, אבער אין אב דעמאלטס ענדיגט זיך זייער סיזען, איז אויב אזוי ראש השנה שלהן אלול, קומט דאך אויס אז אין אב ענדיגן זיי, הייבט זיך אן א פרישע סיזען אין אלול, איז קען איך נישט גיין מישן די וואס זענען געבוירן פארדעם און די וואס זענען געבוירן נאכדעם. פאר דעם זאגט ר' מאיר, זאלסטו וויסן, די וואס זענען געבוירן פאר אלול, דאס פון די אלטע סטאדע, די וואס זענען געבוירן נאך אלול, דאס שוין פון די נייע סטאדע, און איך קען זיי נישט מישן איינס מיטן צווייטן. ר' אלעזר און ר' שמעון אומרים, זיי טייטשן דעם פסוק אנדערש, זיי זאגן אזוי, איינמאל ס'איז לב שיכורם הצאן, זאלסטו וויסן, ווען איז די צייט ווען זיי ווערן טאגעדיג, דאס איז בזמן שישראל יער יפה שירי, דאס הייסט די סוף פונעם פסוק איז מגלה דעם אנהייב פונעם פסוק, איי מסי לבשי כרם הצאן, ווען ווערן זיי טאגעדיג, דאס איז בזמן שישראיי אף ישירי, דאס איז אויפן צייט וואס מען הייבט אן שניידן די תביעה, וואס עס זעט אפילו אויס כאילו די תביעה זינגט שירה, איז די גמרא מסביר ווען איז דאס, איי מסי שבלו מאומרים שירה, בניסן, דאס איז אין ניסן, ווען עס האט געצייטיגט די גאנצע תביעה, יעצט איז עס גרייט צו ווערן געשניטן, איז מאכט די גמרא דעם חשבון, מסעברת בניסן, זיי ווערן טאגדיג אין ניסן, ס'נעמט פינף חדשים, ויולדת באלול, איז אויב אזוי, וויבאלד זייער סיזען ענדיגט זיך אין אלול, אויב איזוי זאג איך דיר זאלסט וויסן וואס ווערט געבוירן אין אלול, איז אוודאי נאך פון אלטער'ס טאג, און פאר דעם ראש השנה שלהן תשרי, וואס קומט אבער נאכדעם, וואס קומט נאך א' תשרי ראש השנה, זאלסטו וויסן דעמאלטס דאס שוין פון די נייע סטאדע. איז ווייטער די אלטע, מיט די נייע קען איך זיי נישט אויסמישן איינס מיטן צווייטן. איז זאגט די גמרא ואידך, נמי הוא כסיפי סוריה יפי שירי. ס'איז זייער שיין און וואויל ווי דו האסט מיר געוואלט מסביר זיין די מחלוקת דא, און זאגן איינער טייטשט דעם אנהייב פונעם פסוק, דאס איז די הסבר אויף לא שיכורים הצאן, איינער וויל טייטשן די סוף פונעם פסוק, און דאס איז די הסבר פון לא שיכורים הצאן. זייער פיין און וואויל. אבער לאמיר יעצט צונעמען שיטת ר' מאיר. ר' מאיר האט דאך געזאגט אז לאו שיכורים הצאן ווען איז דאס? זאלסטו וויסן ס'איז אין חודש אדר, ווייל די פסוק זאגט אונז גלייך ווייטער והמקום יעטפי בו. אבער פרעגט די גמרא, ואידך נמי וכסיף איסר אייאי אף ישירי, די סוף פסוק קענסט דיך נישט סתם אזוי אויסלאזן, קענסט נישט איגנארן, למעשה די פסוק זאגט אונז דאך איסר אייאי אף ישירי, איז לפי ר' מאיר וואס מיינט דאס? זאגן זיי נישט געפרעגט, דאס איז פשוט, האי באלפסה דהווי מניסן, ס'איז דא אזעלכע וואס זענען אביסל שפעטער, נארמאל די אלע וואס ווערן טאגעדיג ווערן טאגעדיג אין אדר, אבער אוודאי נאך דא עפעס אזעלכע וואס זענען אביסל שפעטער, און פאר זיי איז עס ניסן, איז ווען די פסוק זאגט מיר לובשי כרם הצאן, ווען איז די ריכטיגע סיזען, ווען ווערן זיי אלע טאגעדיג, דאס איז וואו המקום יתפי בו, אבער זאלסטו וויסן ישרא' אפי' שירי, ס'איז דא אזעלכע וואס ווערן טראגדיג שפעטער וואס דאס איז ערשט אין חודש ניסן. ואידך, פרעגט איר עס אויף רב לוזי מיט רב שמעון נאר מיהו כסיל ועמוק מי עטפי בו. ס'איז זייער פיין און וואויל וואס אונז האבן יעצט געוואלט זאגן אז זיי זענען מסביר לאו שיכור מהצאן ווען איז דאס אין חודש ניסן ווייל ישרא' אפי' שירי, אבער למעשה שטייט דאך אויך אין פסוק ועמוק מי עטפי בו וואס דאס לכאורה איז אין אדר, אויב אזוי וואס טוען זיי מיט דעם? אויף דעם ענטפערט די גמרא, איהי בחרפי יסא, דער עשה מיט דער שפעטער, די וואס זענען פרי, דער עשיה מעודה, ס'דא אזעלכע וואס זענען שוין פריער, טענה'ן זיי זאלסטו וויסן רוב פון זיי ווערן טראגעדיג אין ניסן, ס'דא אזעלכע וואס והמקום יעטפי בה, ס'דא אזעלכע וואס ווערן שוין טראגעדיג פארדעם וואס דאס איז אין חודש אדר, אבער דאס איז נישט דער רוב, רוב ווערן נארמאל טראגעדיג אין ישראיי אפי' שירי, דאס הייסט אין חודש ניסן.

עס איז אויך דא אזעלכע וואס זענען אביסל אנדערש, זיי זענען אביסל שפעטער, פיין, קען מען דאס קלאר מסביר זיין. און די סדר הפסוקים שטימט אויך, לא אף שכור מצוי איז אין אדר, און ס'איז דא אזעלכע וואס קומען שפעטער אין ניסן. אלא לרבי אלעזר ורבי שמעון, אבער לפי רבי אלעזר מיט רבי שמעון, איפכא מיבאי אלי', לכאורה די סדר פונעם פסוק שטימט נישט, ס'וואלט געדארפט שטיין לא אף שכור מצוי בזמן שישרי איה אף ישירי, ואי כנמי די עמוקי מי עטבי בא. ר' אלעזר מיט ר' שמעון, וואס זיי האבן געזאגט אז די סוף פונעם פסוק גייט ארויף און איז מגלה וואס מיינט לבשי כרם הצאן, פרעג איך דיך, לכאורה די סדר פונעם פסוק וואלט געדארפט זיין לבשי כרם הצאן, ישרא איה אף ישירי, וואס דאס געשעהט אין ניסן, און זאלסטו וויסן דא איז זאכן וואס זענען פרי, וואס ואי עמוקי מי עטבי בא. אבער די סדר ווי ס'שטייט יעצט אינעם פסוק לכאורה שטימט דיך נישט, און פאר דעם פרעגט ער. דו האסט מיר געוואלט זייער שיין מסביר זיין די מחלוקת צווישן ר' מאיר, די מחלוקת מיט ר' אלעזר מיט ר' שמעון, איז תולה ווי איך טייטש אויס דעם פסוק. זאגסטו ס'שטימט זייער גוט לפי ר' מאיר, דער פסוק שטימט טאקע זייער גוט. אבער לפי ר' אלעזר מיט ר' שמעון, לכאורה די סדר פונעם פסוק שטימט נישט. און ווילסטו מיר זאגן זייער מחלוקת איז אויף ווי איך גיי אויסטייטשן דעם פסוק? ס'קען נישט זיין אז ר' אלעזר מיט ר' שמעון טייטשן אויס דעם פסוק אזוי, ווייל מ'וואלט געדארפט משנה זיין דעם סדר. איז פאר דעם זאגט די גמרא אלא מרובה זאגט רובה ביסטו גערעכט זאלסטו וויסן אזוי די כולי עלמא לאו שיכור מהצאן בזמן שהמקום יעטפי בה בהדר ביסט גערעכט מען דארף האלטן דעם סדר און יעדער איינער האלט אוואדי ווען ווערן זיי טאגעדיג דאס איז בזמן שהמקום יעטפי בה דאס איז אין אדר איי עס איז דא עפעס אין ניסן? יא דאס זענען די שפעטער. אבער יעדער איינער האלט אז די סיזען באמת, ווען ווערן זיי טראגעדיג? דאס איז אין אדר. ווען ענדיגען זיי? דאס איז אין חודש אב. אויב אזוי וואס איז למעשה די מחלוקת? פארוואס האלט ר' מאיר איין זאך און ר' אלעזר מיט ר' שמעון האלטן א צווייטע זאך? אויף דעם זאגט רבא, והכי בהאי קא כמפלגה, מען קוקט זיך אויף א צווייטן זאך אינגאנצן, א צווייטע פסק. די פסוק זאגט אונז עשה תעשה את כל תביעת זרעך הוא היוצא בהסעודה שנה שנה. די תורה זאגט אונז א דאפעלטע לשון עשה תעשה, וואס איז די דאפעלטע לשון? וואס מיינט עשה תעשה? ער זאגט אזוי, בשני מעשות הכתוב מדבר, די תורה רעדט דא פון צוויי פארשידענע מעשות, אחד מעשה בהמה, איינער וואס איז אים געבוירען א סטאדע וואס ער דארף געבן אויף דעם מעשה בהמה, ואחד מעשה דגון, און די תורה וויל דיר צושטעלן אויך איצט איר מעשה דגון, אז דו האסט די געוואלד האסט געהאט תביעה, דארפסטו געבן דערפון מעשר, איז די תורה וויל צוזאמשטעלן די זאכן, זאגט דיר די תורה זאלסטו וויסן, עשה תעשה, איך גיי דא צוזאמשטעלן מעשר בהמה מיט מעשר דגון, די שאלה איז נאר וויאזוי שטעל איך צו איינס צום צווייטן. איז ר' מאיר סובא, ר' מאיר האט געהאלטן מקיש מעשה בהמה למעשה דגן, איך שטעל צו די מעשה בהמה צו מעשה דגן אויף אזאן אופן, מה מעשה דגן, סמוך לגמרו יסירו, אזוי ווי ביי מעשה דגן, די קאט אף ליין איז א' תשרי, דאס הייסט זאכן וואס זענען פון די פריערדיגע קראפ קען איך נישט מישן מיט זאכן וואס זענען קומען פון שפעטער נאך א' תשרי. אויב איז אזוי זאג איך דיר פארוואס איז דאס אזוי, פארוואס ביי מעשה טביעה איז א' תשרי דאס איז די קאט אף ליין, די תירוץ איז ווייל דארטן מה מעשה דגן סמוך לגמרו יסירו, ווען ווערט גרייט די גאנצע טביעה? דאס איז דאך אין חודש אלול, דאס הייסט א גאנץ זומער איז געליגן די גאנצע טביעה אויפן פעלד, מ'ווארט עס זאל זיך גוט אויסטריקענען, און שפעטער אין תשרי גייט מען אריין נעמען די גאנצע טביעה, אבער ווען ענדיגט זיך די טביעה? דאס איז אין חודש אלול. איז פאר דעם. וויבאלד אין חודש אלול ענדיגט זיך עס, אויב אזוי ווען מאך איך די קאט-אף ליין? גלייך נאכדעם וואס ס'איז גרייט? מה מעשה דגן סמוך לגומרו, ס'איז סמוך לגומרו, ס'ווערט גרייט אין אלול, און גלייך ווען מאך איך עס יראי, דאס איז אין תשרי, און איך זאג אין תשרי דאס איז די ליין, מישן שוין פון פארדעם און מיט נאכדעם. אויף מעשה בהמה איז סמוך לגומרו ישרא, איז אויך לגבי מעשה בהמה. סמוך לגמרי, איך קוק ווען ווערט עס גרייט. ווען במעשה בהמה ווערט עס גרייט? דאס איז אוודאי אין חודש אב. חודש אב ווערן זיי אלע געבוירן. אויב אזוי קומט דאך אויס ווען איז אי' גמרא חודש אב? נעם איך גלייך דעם חודש נאכדעם, סמוך לגמרי, און איך זאג דאס איז די קאט אף ליין. פון יעצט און ווייטער קענסטו מער נישט מישן. מה שאין כן ורב לוז ורב שמעון סברי, ניין, מקיש מעשה בהמה למעשה דגן. איך בין מסכים מען מאכט דעם צושטעל, מען שטעלט צו מעשה בהמה צו מעשה דגן, אבער פאר אזוי ווייט מה מעשה דגן? ראש השנה שלא תשרי, מעשה דגן, ווען איז זייער ראש השנה? דאס איז דאך אין תשרי, אזוי ווי דו האסט אליינס מסכים געווען, ווען איז די צייט וואס איך קען שוין נישט מישן טביה די אלטע מיט די נייע? א' תשרי, אויב איז אויף מעשה בהמה ראש השנה שלא תשרי, נעם איך איבער דעם זעלבן דעיט, און איך זאג אזוי ווי ביי מעשה, זאלסטו וויסן ביי תביעות איז א' תשרי, די זעלבע זאך איז אויך לגבי די בהמה, ס'איז אויך א' תשרי. פון ווי ווייס איך? איך נעם עס אריבער פון מעשה. אזוי ווי ביי מעשה תביעה איז א' תשרי איז ביי מעשה בהמה א' תשרי אויכעט. דאס הייסט, די מחלוקת צווישן זיי איז, נישט צי קען איך עס צושטעלן צו מעשה. אוואדי יעדער איינער איז מסכים, איך שטעל צו מעשה בהמה צו מעשה תביעה. דאס איז קלאר אזוי. נאר די שאלה איז אויף וועלכע חלק שטעל איך עס צו. ר' מייגל האלט איך שטעל עס צו אויפן פרינציפ אויף וואס ס'איז געשטעלט, ביי מעשה דגן ווארט איך ביז תשרי ווייל איך וויל ווארטן דעם גלייך ביז ס'איז גרייט און אין אלול איז גרייט אויב ס'איז גלייך דעם חודש נאכדעם זאג איך דא די קאט אף ליין, דאס הייסט די פרינציפ דערפון איז אייביג איך וויל עס ברענגען צו גלייך לעבן די צייט ווען ס'איז סמוך לגמרי, און אויב אזוי גיי איך טון די זעלבע זאך ביי די בהמה אויך, נאר ביי די בהמה סמוך לגמר איז א חודש פרי איז אין אב, אויב אזוי ווערט די קאט אף ליין טאקע אין אלול, מה שאין כן רב לוז מיט רב שמעון זיי זאגן ניין, איך קוק נישט אויפן סיבה פארוואס מען האט עס געטון, איך ווייס פארוואס מען האט עס געטון קען זיין מיט דעם ביסטו גערעכט, אבער וואס איך טו איך נעם איבער די זעלבע דינים פון מעשה טבילה און איך לייג עס אריבער צו מעשה בהמה. אזוי ווי מעשה טביה זאגן ס'איז א' תשרי, איז די זעלבע זאך פאר מעשה בהמה אויך. ס'האט גארנישט צו טון מיט סמוך לגמרי, נישט סמוך לגמרי, ס'האט גארנישט צו טון דערמיט. תורה זאגט אונז עשה תעשה, כ'שטעל איינס צו צום צווייטן, אזוי ווי דארטן איז א' תשרי, איז ביי אונז אויך א' תשרי, און דאס איז די צושטעל איינס צווישן צווייטן. זאגט די גמרא באחד בתשרי ראש השנה לשנים, איז געשטאנען ווייטער אין די משנה אז אחד בתשרי איז ראש השנה פאר די יארן, פרעגט די גמרא למאי הלכתא, אויף וואס, ווי מאכט עס א חילוק, האסט שוין מסביר געווען מלכים, האסט שוין מסביר געווען רגלים, יעצט גיימיר צו נאך איינס, לאמיר דא מסביר זיין וואס מיינט דאס באחד בתשרי איז ראש השנה לשנים, זאג מיר הרב פאפא זאגט הרב פאפא, לשטרות, די חילוק מאכט זיך פארשטיין. אז איך שרייב א שטר, דארף איך וויסן ווען האט מען געשריבן דעם שטר. אתנן אזוי ווי אונז האבן געלערנט, שטרי חוב המקדמין פסילין, והמאיחורין כשירין. אז איך מאך א שטר, און איך שרייב דעם שטר פאר די הלוואה געווען, אויב אזוי איז עס א פסול'ע זאך. אויב ס'איז א מאיחור, איך האב שוין געהאט די הלוואה, נאר שפעטער האב איך געשריבן דעם שטר, דעמאלטס איז דער שטר איז א כשר'ן שטר. איז ווייטער ווי ווייס איך ווען איך האב וואס געמאכט? מוז איך האבן א געוויסע דעיט אז ער האט מסביר געווען אויף דף בית עמוד א', כדי איך זאל קענען וויסן די שטר איז געשריבן פארן הלוואה צו נאכן הלוואה. אויף דעם פרעגט די גמרא איין מינוט. אז דו קומסט מיר יעצט זאגן די גאנצע סיבה פארוואס אונז האבן עפעס א שטר, פארוואס אונז האבן עפעס א תשרי, וואס דו רופסט עס אן תשרי לשנים, פרעג איך דיך איין מינוט, דו ווילסט מיר זאגן ס'איז פאר שטרות? ועוד תנן אונז האבן דאך שוין געלערנט, באחד בניסן ראש השנה למלכים, אחד בתשרי די ראש השנה למלכים, ואמרינן אונז האבן געזאגט, למאי הלכות ע? וואס גייט מיך אן למלכים? מיר גייט אן ווען די קעניג ווערט געווארן איין יאר, צוויי יאר, וואס האט עס מיט מיך? ואמר רב חיסדא, און רב חיסדא האט דאך דעמאלס מסביר געווען, אוודאי זייער וויכטיג, ס'איז נישט ארז. מ'האט דאך געשריבן אז שלום מלכות האט מען געשריבן אויפן שטר די דעיט פונעם קעניג, מוז איך וויסן איז די שטר א מוקדם, איז עס א מאוחר, וואס טוט זיך מיט דעם שטר? איז פרעג איך דיך, וויאזוי קענסטו מיר קומען זאגן יעצט, לשנה מיינט פאר א שטר, און דו זאגסט מיר דאס איז א' תשרי, ווען די משנה איז קלאר געשטאנען אז דאס איז א' ניסן? ענטפערט די גמרא לא קשיא, דאס איז נישט קיין קשיא, קהל המלכי ישראל, קהל המלכי אומות העולם, ביסט גערעכט טאקע מען האט פריער דערמאנט ניסן, ביסט גערעכט יעצט רעדט מען פון תשרי, אבער ס'נישט קיין סתירה, קהל המלכי ישראל, קהל המלכי אומות העולם, ס'ווענד זיך אויפן שטר וואס דו שרייבסט, דאס הייסט ווען די משנה איז געשטאנען למלכים, דאס איז אין ניסן, איז מלכי ישראל, ווען ס'שטייט יעצט לשנים מיינט עס למלכי אומות העולם. און ווייטער די סיבה די זעלבע, איך מדארף וויסן אויפן שטר איז דאס א מוקדם אדער איז דאס א מאוחר. פרעגט די גמרא איין מינוט, אלא הוא דאמר רב חיסדא, לא שני אלא למלכי ישראל, אבל למלכי אומות העולם מיט תשרי מנינן. רב חיסדא איז געקומען אויף דף ג' און ער קומט אונז זאגן א מורא'דיגע חידוש. די משנה זאגט אונז, זאלסטו וויסן ראש השנה למלכים איז אין ניסן, קומט רב חיסדא און ער איז מחדש וואס לכאו' האט ער געזאגט פון זיך אליינס, זאלסטו וויסן ניין, געב אכטונג, דער ניסן דאס איז נאר למלכי ישראל, אבער מלכי אומות העולם זאג איך דיר א ריזן חידוש זאלסטו וויסן, דאס איז אין תשרי. פרעג איך דיך, רב חיסדא, מאסניסא און אסרו להשמינה? איז דאס אמת? דו ווילסט מיר זאגן יעצט אז די משנה זאגט אונז קלאר אז פאר גוי'שע קעניגן איז א' תשרי? קומט רב חסדא דארטן און ער זאגט מיר א ריזיגע חידוש, וואס באמת איז בכלל נישט קיין חידוש, פון דיך קומט יעצט אויס אז דאס זאגט קלאר אונזערע משנה. ווען די משנה זאגט אונז לשנים, מיינט די משנה טאקע צו זאגן פאר א גוי'שן קעניג. איז דאס וויל רב חסדא אונז קומען ברענגען? זאגן זאלסטו וויסן פאר די גוי'שע קעניגען, זאג איך דיר א חידוש איז א' תשרי, איין מינוט דאס איז קלאר דאס זאגט די משנה אויב איז אזוי קען דאס דען זיין? אויף דעם זאגט די גמרא לא רב חסדא קרוי אסור להשמינן, ביסטו גערעכט באמת, זאלסטו וויסן דאס איז נישט די חידוש פון רב חסדא אז ביי א גוי איז דעמאלטס צייל איך פון תשרי, ווייל דאס זע איך קלאר פון דא פון די משנה. נאר ווען רב חיסדא האט געברענגט זיין דין דארטן זאגט ער זאלסטו וויסן איך האב אפילו א פסוק דערפאר. און ער האט געברענגט זיינע פסוקים דארטן. ווי נחמיה האט גערעדט צום קעניג, האט אים איבער דערציילט די מעשה וואס ער האט געהערט אין כסלו, ווי ירושלים איז אינגאנצן צעהאקט, פארברענט, און דאס האט ער איבערגעזאגט פארן קעניג שפעטער ניסן. און זאגט ער זעסטו דאך דא פון די פסוקים אז מען ציילט פון תשרי ביי א גוי, אבער דער חידוש צו זאגן צו מחלק זיין צווישן א איד מיט א גוי, דאס איז נישט געווען רב חיסדא'ס חילוק, דאס זעהן מיר טאקע דא, און די משנה זאגט עס זייער קלאר. ווי בייז סייווי, דו ווילסט עלעך דיר געבן נאך א תירוץ, רב חיסדא קרב זייערע מאסטנעלע, די רב זייערע אומה לתקיפה. רב זייערע איז מסביר אינגאנצן אנדערש אין אונזער משנה, ס'האט גארנישט צוטון מיט מלכים, ס'האט גארנישט צוטון מיט שטרות, פשוט, א נייע זאך לתקיפה. ווען הייב איך אן צו ציילן די תקיפות, צייל איך עס פון ניסן אדער פון תשרי? אויף דעם זאגט די משנה זאלסטו וויסן, ס'איז פון תשרי. אויב איז אזוי אז די משנה רעדט בכלל נישט לגבי א גוי'אישן קעניג, איז דאס טאקע די חידוש וואס רב חיסדא זאגט אויף דף ג'. זאגט אין דף ג' זאלסטו וויסן, איך האב א מורא'דיגע חידוש פון דיך. וואס דו האסט יעצט געמיינט למלכים איז אייביג מען ניסן בענינו זאג איך דיר ניין ס'ווענדט זיך, א אידישער קעניג איז טאקע פון ניסן, א גוישער קעניג זאלסטו וויסן ציילט מען פון תשרי. ורבי אליעזר הי' דאמר בתשרי נברא עולם, דאס וואס רבי זיירא זאגט אז לתקופה, גייט לפי רבי אליעזר וואס ער האלט אז אין תשרי נברא עולם אזוי וועט מען גיין זעהן די גמרות באלד. ר' נחמן א יצחק גאמא, ער געט א דריטן תירוץ, און ער זאגט זאלסט וויסן באמת טאקע רב חיסדא איז א חידוש, און רב חיסדא זאגט איך מאך א חילוק צווישן א גוי'אישע קעניג מיט א אידישע קעניג, איז דאס טאקע א חידוש פון רב חיסדא. איי וואס זאגט אונזערע משנה לשנים, זאגט רבי יצחק לדין, ס'מיינט צו זאגן אלס דין, אז דער אייבערשטער איז דן די גאנצע וועלט, דקסיבא אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק, מראשית השנה ועד אחרית שנה, דרשן איך דעם פסוק מראשית השנה נידון מה יהיה בסופה, דער פסוק זאגט אונז זאלסטו וויסן אז אנהייב דער אייבערשטער איז דן די גאנצע וועלט מראשית השנה ועד אחרית שנה, דער אייבערשטער מאכט דעם חשבון גלייך פון אנהייב יאר וואס וועט זיין פאר די גאנצע יאר, און דאס וואס די משנה וויל אונז מחדש זיין זאלסטו וויסן אז א' תשרי איז ראש השנה, און דאס איז די צייט וואס דער אייבערשטער מאכט דעם דין, וואס דער אייבערשטער איז דן די גאנצע וועלט פון אנהייב יאר ביז צום סוף יאר, פרעגט די גמרא ממאי דתשרי היא, ווער זאגט בכלל דער פסוק רעדט זיך פון תשרי, אפשר דער גאנצער דין איז ערגעץ א צווייטע צייט? אויף דעם זאגט ער ניין, דכתיב תקע בחודש שופר ביי כסלו יום חגייני, איז דרש'ן איך דעם פסוק זאגט אזוי, ווען איז דער תקע בחודש שופר, דאס איז דווקא ביי כסלו יום חגייני, איז אייזער חג שהיא החודש מתכסה בו, ווען איז דער חודש וואס איז דא עפעס א חג אינעווייניג, וואס אינעווייניג איז דא עפעס א צייט וואס די לבנה מ'זעט עס נישט, החודש מתכסה בו מ'זעט נישט קלאר די לבנה, הוויום איז ער ראש השנה, די איינציגסטע יום טוב וואס פאלט אין ראש חודש דאס איז א ראש השנה, וכסוף כי חוק לישראל היא משפט לאלקי יעקב, זעסט דאך קלאר די פסוק זאגט אונז ס'איז משפט לאלקי יעקב, איז וועלכע נאך יום טוב האב איך ראש חודש? דאס איז דאך נאר ראש השנה, זע איך אז ראש השנה ווערט אנגערופן משפט לאלקי יעקב, און דאס איז טאקע וואס די משנה וויל מיר זאגן, זאלסטו וויסן, ראש השנה דאס איז די צייט וואס דער אייבערשטער נעמט די גאנצע וועלט און עס דאנט די גאנצע וועלט פאר א גאנץ יאר פון אנהייב יאר ביז צום סוף פונעם יאר.